Дыраабыларын күндэ сахам сирин олохтоохторо бүгүн биһиэхэ Полина ыалдьыттыы кэллэ. Полина эн кырдьыктыы доруобуйабыт тупсарыгар көмөлөһөҕүн да? Аха. Туох эрэ саҥа методиканы албыккын дии. Кэпсээр хака иһигэр хоох. Аха. Хака иһигэр хоох методика биэха кин диэн хөп. Ити буллаҕына Россияҕа былырыын кэлбит биир научнай исследователь баран зарубежнай туохтарга тиийэн дьэ интириэһиргээн бу хайдах баччааҥы дылы голливудскай звездаларбыт кырдьыбаттары хайаабаттары тоҕо эдэрдэр эдэр баҕайылары игин диэн интириэһиргээн дьэ тиийэн ону сэҥээрбит көрбүт истибит үөрэппит барытын хайаабыт онно буллаана кырдьык бу туһалаах эбит бу Россияҕа наада эбит диэн Россияҕа аҕалан тархаппыт. Эп и в итоге буллаҕына билигин уже Россияттан били уже таһынан такқан республикабытыгар тугура хаңаны наада диэн ону аҕаллаҕына интирэһэргэммин хаан. Аттыксин биһиэхэ хаҕа дьонугар этэргэ ылы били саҥаттан куттаналлар, тугу эрэ билиэхтэрин, үөрэтиэхтэрин маннык

дьоҥҥо өйдөтөн боростуойдук өйдөтөн ити аныгылыы аата буоллаҕа дьыбырта капельница инфузионная терапия атыннык өссө превентивная медицина диэн ааттанар сөп то есть били буллаҕына организммытыгар битэмииммит тиийбэт ханнык эрэ битэмииммит тиийбэт туохпут ханнык аминокислоттарбыт тиийбэтий Ону барытын көрөн именно барыта мозговой тугунан барар болунаха дьэһэл барыта на клеточном уровне вот именно ол онон по днк по генетически барытын хаһан тоҕо маннык буолары именно ол онно укулон барар эп ол иһин оннук ол холубра именно тоҕо бу пандемия кэнниттэн особенно да дьон били сытыкыйын хаттаабаттар өрдөр да ааһар умнулҕан буолбуттар сүһүөхтэрэ ыалдьар ким эрэ били туох дииллэрий ханна били ну как по простому ханна уурбуттарын да элементарно ханна баран испиттэрин да умнаа иһэллэр хороҕор били чаһыыны ачыкыны төбөлөрүгэр кэтэһэллэр ачыкы көрдөөһүнэйин диэн бэйэбит да

терапевтка хуртарабыт то есть наши терапевты бары үөрэхтээх терапевтар то есть бу биохакинга специальнай үөрэх ааһаллар боростуой терапевт онно кыайан олорбот специальнай үөрэх ааһаллар оччоҕуна биирдэ дуоппускалаллар свидетельство үөнөнү барытын ылаллар онтон биирдэ дьэ хаҕылыыллар һэ болиһин буллаана бастакы пациент Кэлэригэр терапевка соһуттарар, онтон анализ ааһар, уже по жалобам били туоҕун эн хайдах симптомнаахыттан уже хомуйан эйиигин бу маннык наада эбит, маннык наада эбит диэн эйиигин анализка ыытар холобура да. анализка ыытан баран дэ уже туоҕун аны дэ тиийбэтин бүтүннүү организмҥын көрөр. Дьэ оччоҕуна уже ол туохтар

энергия прибавляется дииллэр олох тосту уларыйабыт дииллэр сразу биир капельница но хотя биир капельница аҕыйах аҕыйах бу холобура мин бэйэбинэн течение дэбин мин бэйэм ощущайдаабатаҕым сылдьыбытым дии тоҕо эдэргиме хола энергия махарбаата бэйэбэр баар бессонница улаханнык наһаа страдайдаабаппын эрээри нормально диим холобура онон көрдөххө оннук ырыһах буотахпын иһин былла дии ол эрэн холобура миэхэ Т уопсай бэйэтин көрүнэр, доруобуйата тэҥҥэ, энергиялаах эн хоҕус дьоннор эһиэхэ, ол аата мин эһиэхэ кэлиэ охтоохпун дуу? Эбэтэр хастан инник профилактика быһыытынан ыдьыахха сөп дуу диэн өйдүөхпүн баҕарабын. Мин бэйэм билбэппин бо холобур Аха, витаминым восп- аха, киирдэҕэ дии. аха, Аны аха. чух жестко оннук буола албаккын булла. Аха, ох баа булла. Ол Ол иһин ол тугун холобура өйдүү сатыыбын. аха, ол иһин холобура ам бастаан аа, айыыны кыратык атын этэ. Вот атын хоҕус. Айыыны атын вот. хоҕус этэ, ол иһин буллааны айыыны именно туоххар барар бэйэнэн ханнык этэй аха не то ыарыы киэнэ уотах этэ аха ыарыы киэнэ уотах этэ ол иһин эйиэнэ буллаана накопительнай накопительнай ол иһин эн бииртэн хас комплекс үксүн буолуохтаҕа минимум минимум три Три. Минимум три. Сөп. Ону холобура күн аайы дуу или ыйга биирдэ дуу холка үстэ дуу аха через день через три дня есть холобура анемия генен неделяга биирдэ туга-туга атын атын диye. Атын атын. Капельница, капельница атын атын. Ол иһин холобура. Биир маннык ордоха биир курдук. Оттон ис тугугар баһаам биле барар. Болнай буллага же.

Чөчө бөҕөтө хим биир страдают, да, не может иметь биле оҕолонуохтарын баҕараллар да кыаллыбат. Ол эмиэ барытта тутулуктаах. Маны кытары ис турукпутун кытары эмиэ барыта тутулуктаах. Өссө уже онон кыаллыбатаҕына уже психосоматик үлэлээн киирэн барар. Потому что аныгы үйэҕэ билигин психома психосоматика дьаххай күүскэ отто холлубура анализпын до туттаран бараммын үстэ сыдьан ийэн бараммын мин анализ туттарбытым боло мен холор көрөбүн булла дии онтон холлубура өйдөтүү үлэтинэн холлубура эһиги нэһилиэнньэҕэ дьоҥҥо бу инстаграм ситим нөҥү да эбэтэр ханнар сайт нөҥү бу эн маннык үшүө барда кэпсиирэ бу хаҥалды эбэтэр кэпсээтин ду инник өйдөтүү үлэтэ хаҥалан тиэрдэн информацияны ханна дьон билэрий бар ду Улаханнык ханна да кэпсии иликпит эрээри буллаҕына туох отун рабочай страницалаахпыт рабочай страницанан киирэннэр инстаграмынан көрүөхтэрин сөп biarais.ua диэн сөп онтон сайтынан билиэхтэрин сөп сайтка эмиэ барбыт biarais.ru диэҥҥэ онно якутск диэн куоратынан буланнар көрүөхтэрин наада потому что россияҕа уже тарҕанан эрэр

бэйэбэр интириэһинэй. Мин доруобуйабын көрүнэбин, ийэлээх аҕам доруобуйаларын бу быйылга күүскэ туохпар сыалбар туруораммын көрдөрүнэ сылдьабын. Холобура бэйэм эмиэ то кэлин ыал буолуо эмиин буллаа дии холобур төрөөрү ууһаары уже доруобуйам эрдэттэн көрүнэ ну куруук наар көрүнэбин квартал аайы ол эрэн интириэһинэй баайта плюс буланы төрөөн баран эмиэ кэлэн били потому что төрөөн бараннар организмнара чүөчүлэр туохтарын барытын биэрээ иһэллэр булооҕолоругар ол иһин бэйэлэригэр кыайан не восполняют Чэһэп күндү доҕоттор биохакин туһунан основной өйдөөтүбүт бүгүн киһи миэхэ интириэһинэй биохакиннааҕар күүскэ бу Полина диэн кэрэ куоһэп Хайдах бу дьахтар организмын тупсараары, уопсай дьон олоҕо, доруобуйата уопсайынан эр киһи да буоллун, кэрэ аҥар да буоллун, тиийэригэр сүрүн сикириэтин эйэни тугуй, хас оҕолооххунуй? Мин ааспыкка билэн баран олорох өссө күүскэ убаастыы санаабытым. Түөрт оҕолоохпунуттан. Мм, Түөрт наһаа үчүгэй. оҕолоохпун, хоҕото хото бэйэм Мгм. хайыыбын оттон а, а, конечно кэргэнин хардьыбытым, хин биир да Наһаа үөрэнэн үчүгэй. мгм. А, Баҕар бэйэм күүстээх анаабыттан, оҕолорум поддержкалара, чугас дьонум, маамам, ийэм, аҕам көмөлөрө урукурукаттан тугу эрэ маннык чего-то хочется дии диибин хайыһатыыбын. Предпринимателиин холобур да нишалары наар доруобуйаҕа илдьитин дуу эбэтэр Мин атыны эмиэ арааһы боруобалаабытым. Предпринимательство кэпсиэххэ эрэ чэ. Элбэх киһи билигин көрөн олорон бары туох дьыалар умнук киһи диэн холобура дии. Мин эмиэ бу хаҥа хаҕалаан эрэбин. И бэйэбэр интэриэһинэй холобур этэллэр дии. Оҥорбут киһиттэн бары сүбэтэ матыл диэн, наставникта булун диэн дии. Ол иһин бу подкаст бэйэтэ этэргэ дылы маннык кэпсэтэ дылы элбэх баайы билэбин бу. Бэйэм эмиэ тугу эрэ биэрэрим буолуо то холобура ол иһин. А то уопсайынан историябын кэпсээтэххэ предпринимательлыы хатаабытым диэххэ дуу медицинаҕа конечно үлэлээтэҕим дэ элбэх опыттаахпын элбэх стажтаахпын да сүүрбэттэн таха стажтаахпын ол бу иһигэр били ону сыллаахха оказывается хайы хатаабыппын өйдүүм били эргис өйдөппүтэ хайа эдьи эн уон хыл буоллабытта предпринимателлаабытын диэтим мин олох тумнаа сиппин антоебын ама хайаан ыйын диэбитим антон кырдьык эбит ээ Саарбы диэн. Били түргэн бадаастан. Түргэн баайтыка. Ха, ну буллаана этер кырдык тааны уон хыланнара түгэр парикмахерге үөрэммитим. То есть медицинаттан үстэ бар хатаабыта эппин. Үстэ бар хатаабыта эппин ол быһыгар парикмахердан ыламмын үөренэбин онтон парикмахердан бараммын что-то не мое били даребинага ин олордоҕум ди. Ону били барыта все своими руками благоустройство диэн хоох барыта трэп били таас биэдэрэ ол иһин манна гынан барамын наатта хоох диэтим диэбитим онтон покровскайга кыракый точка маннык арынар арыммытым косметика оччолорго хөп дьарыктаммытым ол онон үлэлээбитим ол быһар били дьоҥҥо заказ йынылар этим ол иһин хаддара

медицинаҕа көһөөһүннээх буолбута. Стабильность бардында. Көһөн, хайаан онтон ох атак хорошо было. Зарабатывала уже начала в то время. Но отчуларга с мужем маннык буолбута, ол иһин я или бизнес ин диэбит курдук условиялар ин барбыттара. Эбжоннор, хаалыстанньык гыныман. Или бэйа күүскэ бизнесмен болун эбэтэр кэргэҥҥэ түлэлир боллаана Мин ду бизнес студиябанын курдуга хаддар оннук биир сыаллаах олорор билээбэт курдук буолан киирэн барбыта хаддара элбэхи өлөрөн онно хим биир били дьиэҕэ көстөбөккин с утра до вечера дьиэҕэ хоққун ди өссө икки хиринен хылдьыбыт буоламмын хүччө билээбэт буол курдук буолбута онтон чэ

түөт этээс кыланнар түөт истиэнэҕэ миигин хаайан тыыным быарым хаайтарар этээхэтэрэ баттата наһаа ньирбинэйдиир депрессия игин буолан киирмарбытым һэ бантан били маякка игин турахажжыбытым маякка биир подругабын кытары эмиэ хаяммын таҥас игин таҥас игин

сылга декретка барбытым үһүс оҕобун оҕоломмутум олох долгожданная разницалара уон алта кыл ол иһин олох хайаан даҕаны дьиэҕэ хатыахтаахпын хынньаныахтаахпын ускуйуохтаахпын бу оҕобун химбир возраст берет о себе бүтэппэ биэха киночуларга суох этэ онну курдук ол иһин дэлби харыстанамын дьиэҕэ хаппытым дии курдук почти что олох больничнай

кредит, ипотека, кыаммат игин буолан киирэн барбыппыт, ол иһин уу чэ надо что-то делать диэн уже деградация барбыта диир курдук диэн. Ол иһин обычно ти декретка олороннор дьаха тук хайылар уларыы барар. Хорохтор биле

Туохтан барбытым буолуой онтон? Дьэрэ Ырарга ханаммытым. Дьэрэ Ырарга ханаммытым, бэйэбин олох чувствую, что что-то надо делать, не надо Мгм. сидеть дома диэн буолта. Мгм. И в итоге э, тугу хаһарытым? Инстаграмы Мгм. тугуныханы дьиэҕин окко хомуйдуун аскын Бо астаатын дьэ туоххун барытын хайаатын иһин bir что-то надо дии-дии оччолорго уже инстаграм кэлбитэ. Мгм. Онно дьэ Гербалайф. Гербалайф барда. Гербалайфынан дьарыктанан. Уже биир атах чеккови. Хыл аңарыгар маннык толчок Гербалайф биир биде боло. Ха пүүрбе киле ырбытым за 6 месяцев. Төбөбүн били семинар игин бөҕөтө буолар это онно дьэ уже мышлением барыта хамсаата дьэрэ дьэрэ что-то тут творится кыра ол били биир хаастаах оҕобун ирдэбин бу биэһэ градустарга кулупка хассыырдааҕыс частька ойон тураммын барар этим де и в итоге оннук хаҕлаан маннык барыта уларыйан он аҕыс сылтан он хетте халтан уларыы баран уже поняла дьиэбин Ол ипотеканан ылбыт дьиэбин атыылаан, иэспин-кууспун хабан, олох тугу эрэ гыныахтаахпын диэммин кэргэммин кытары, аргыһыт кэргэммин кытары арахсыбытым. В итоге оннук плюска таххыбытым. Ой, наһаа да үчүгэй эбит, кредиттэн, ипотекаттан олох чистый лист. Да?

Дуох буллай дии. Гербалай плюс биохакин оҥордоххо дьоҥҥо туһалыыр өссө үчүгэй буолуо дии саныыбын. Тугар инник проект быһыытынан дии. Ты били мышлениеларынан доруобуйабын көрүнүөхпүн наада, ырыахпын, тупсуохпун иин диэм курдук дьоно кэліп хасы да өрдө төре тура. Или ханнара таххан аты сиге кепсиирбит төйөбү курдук дии. Тэп. Оттон булла тоох эти аргыһыт кэргэммен кытта диэтин дии. Холнугура токуйдаан көрдөххө Мин икки тыыл буола сылдьыбытым эрээри, тутуту хатан нугу билбэтэҕим. Ол эрэн үксүн дьоҥҥо арахсыы арыгылы арыгыһыт иккис көссүүлэһэр, тутуора маарын хааһары сылдьар, онно кырбыыр. Онно игроман били. Ити түөрт причинаттан үксүн айдаан тахсан били дии арахсаллар. Хылы биэхэ ити хуох этэ. Ол эрэн эмиэ арахсыбытым диэбиккин. Ити Кэнники бу билигинчэ осознанно сөптүтүгэр бэйэбин үлэлэһэр диэн холоро итэҕэл өттүтүнэн иһин бэйэбин кэтээн көрөр иэн буолбутун иккитэ арахсыы диэн холоро ол мин үчүгэйбиттэн кинилэр куһаҕаннар диэн буолбатах былай диэн. Тоох былай диэн. Холоро ити туохтан диэхэнигини холоро эр киһи, например, харор дьоннорго атын кэрэҥ ара бэйэтин киэнин көрсөтө просто били арыллаллар тупсаллар аҕай дии баҕардыр биһиги энергиябытын баттатан хааланнар били хатаан реализацияламаҥка эмиэ аргыылаабыт буолуон сөппө оннук эмиэ буолуон сөп дии олору киһи мин эмиэ диэн бэйэм били токуйдунам аны били эн мин будущее кэргэним ин диэбутута холор билин ыал буоларбар бэйэм ошибкаларбын ас буһарбакка дьэ тэргэ хаччы өлөргө достигаторстваҕа сыртахпыт биһиттэн эр киһи курдук балаалаҕа например ол не, не от хорошей же жизни ну, кылахаҕа ниэскин хабаһатаан туохтаан диэн курдук онтон кэрэ аҥар били туохпутун умнан биһэбит дьигинэн былааны үөрэ көттө бэйэҕин таптыы хартаххана шөп баты дьыала хатанар эбит это дело били баланс дии округ но иннике киһи инни куола ахыктааҕын була ди ой ахыктаах хим бир ити олохтон кэлбит үөрэх эн холобура били таккан таккан иһэҕин тургутуу ааһаҕын диэбит курдук хап тургутуу ааһаҕын мин эмиэ элбэҕи ааспытым диэбит курдук да духовнай өттүнэн эмиэ билэн көрөн олоробун да ону эмиэ барытын ааһаммын хайда эрэ Бу толкуйдаатаха барыта оннук эбит. Үөрэх, опыт, тургутуу. Төһөннөн бу били этэргэ ылы успехха уровеньга туохха таххан иһэҕин да үчүгэй аха олоххо эйиэхэ мээнэ без препятствий без всяких этих уроков бэриллибэт Эн биэриэхтээхин оччоҕуна эйиэхэ биэрэллэр. Эн үчүйдүк сыһыаннаһаҕын оччоҕуна эйиэхэ үчүгэй буолар. Эн холобура тугура баҕараҕын оччоҕуна маннык үөрэхтэри ааһаҕын диэбит курдук жизненай олоххо биэриллэр үөрэхтэри ааһабыт. Эн холобура билигин арахсан олорор Оҕотох ийэлэргэ туох диэҥҥин үс сүбэни биэриэн этэй? Ой, Illa ханааларыгар эмиэ кредиттаахтар, миэхэ элбэх пакеты суруйар подписчиктарым, мин оны хаалсытык кэпсиир буоламмын, бачча иэстээхпин, кэргэним алимент төрөөбөт, эбэтэр кырбанан балыһаҕа сытабын, например, кэргэммиттэн таптыыр киһибиттэн, оҕом үс аҕата миигин кырбаата, инньэ элбэх буолла. Күүстээх санаа. итэҕэл бээҕэр да наһаа били этэргэ дылы кимиэхэ эрэ не надеяться лучше били бээҕин туоххун тугу баҕараргын оҕолоргор инники туоҕар тугу баҕараргын ону оҥоро сатаан конечно олох просто олох түһүнэн иһин куттаныман диэбэппин эрээри когда аһары оннук эмиэ олох түһүнэн үлэлээн баран били выгорание болор холобура биэс тылы быһа үлэлээн тохтобула хоох отпуската хоох диэбит курдук олох били бизнес көтөҕөөһүнүгэр үлэлээн киһи эмоционально жестко халайар онтон же холобура энергетический да буоллун барытынан олох Туох баар ресурсун туоххун барыта үтэн хаалар. Турар да кыаҕын суох буолаар, этэргэ дылы утуйа утуйар да туһун суох буолар. Ону холой дии итэҕэл диэн ты бары билэллэр бо. Бэйэбэр күстээх санаа наада диэн бар. Хатаан бутта холобура полная жопа. Но онурун ыарахан болобут бэйан интен хостаан тахаарар. Меха холобура маннык быыла бу оччолго маннык эр туохтарга да бэстэхпин ханаачым. Мигин өйдүүр өйүүр дьоннор холобура

Дии бэйэлэрин убаастыы саналыыр буоланнар, биһиэхэ була хардах эрим дугабыт буллааны били онно хаччыны барыахпыт суоҕа. Ол эрэн бараммыт арыгылыахпыт диэби курдук аһыахпыт диэби курдук шопинныахпыт айфон кредитка ылыахпыт диэби курдук бити но онтукабыт була иһин адьахади кэлин уларыйан эрэр дьон уларыйан эрэр быдан маннык түмсүүнэн ону холобура ча биһи бүгүн кэпсэ олорор буоламмыт ити итэҕэл ити туох чааһыгар холобура мин даҕаны насыщенный графиктаахпын эн даҕаны насыщенный графиктаахын ону арай элбэх баай киһи эйиэхэ от кэлит кэлиэ диэ эйиэхэ доһоруйуохтара миэхэ доһоруйуохтара биһиги бу туһунан истиэхпитин баҕарабыт биэхаакин туһунан имин эн олоххун кэлэн просто маны чиэйэлхун эдэр ийэлэр кэпсэтиэхтэрин баҕарыахтара диэн эн холобура Э, ханнык эрэ күн анаан дуу, инник дуу холобура биһи тэрийиэхпитин сөп да. Хас Конечно. сөргүтүтүгэр дуу, А. холобура, аһа күндү көрөөччүлэр кэрэ-хардар, бэйэҕит дьыалар ыныаххытын баҕараҕыт, эбэтэр муна-тэнэ, эбэтэр тугар ыарахан балаһынньа киирбит буоллаххытына, пожалуйста, комментарийга суруйарын. Төһөнөн элбэх киһи суруйар, кырдьыктыы бу наадалаах диэтэххитинэ, Полинаны эмиэ бу ик ик балтараа күн иһигэр иннитин ылан, гра насыщеннай графигар олох манна бүгүн кэлэн өссө аһы күлүүлэҕэ иллэрээ күн Хасын кэлээр диибин сөп. Ким бэһэр ответственный бады кэлээр гыммытыгар олох дааны ааспыкка сүйбалта чыгыла дии ханыһыдьыыппын. Дуганга сибе бес чыгыла былаа дием. Онно түҥ таң диэбу курдук. Ол иһин хатаробун өйдөөн бүгүн эмиэ кэллэ. Онно дьонго информация тиийбэтиттэн этирге эн бизнеһин өссө бах киһиэхэ көмөлөспөккө олордоҕо дии.

Ити тугун боростуой тылынан дьоҥҥо тиэрдэргэ элбэх откелик баар буллаҕына биһиги үшүөбэ көрсүһүү тэрийэн манна туохтары кытта оҥордохпутуна ну барыта баар помещение баар туох баар дии наһаа үчүгэй буолуо этэ оннуттан бэйэн туох диэн таптал диэн баар да Иккитэ кэргэн тахса сылдьыбыт киһиэхэ иккиэн да биирбэди боппуруос хардыр айархан баайы дии отто хардыр бастакы эмиэ даҕаны бар курдук бар курдук били этэргэ ылы олох чото йокнула игин диэн курдук баҕайы буолар онто хадда эрэ что-то все-таки ааспыкка манкин сүтүмһэк гербаларка саахтыртыы олордохпутуна мастер класска манатин кэпсээбиттэрэ таптал туоратын хан ошин дакаастаабдахтан но биир киһи көрүүтэ ханаата быһалаах таптал үс сыл олорор диэн үс сыл кэнниттэн убааста был привыкание араас араас маны категорияны арахсар үһү онно бу киһини кытта эн чугас киһим буолар диэн оттон маннык искра страсть үс сыл үс сыл олорор диэн Ону ыллаҕына мин холобура эмиэ э, сөпсөһүөхпүн сөп, олорон эмиэ сөпсөспөт өттүм туохха диye. Биһиги холобура хамнас төлөммөт үлэ бутта бу отношение таптыыр киһиин кытта. Киһиэхэ үчүгэй оҥоруоххун наада, кини истиэххин наада, кини тугур ол бизнес тыһатын өйдүөххэ. Бакар вообще бизнес бар вода улиен кэргенин да, ну опсайынан болон хөппүтэ. Сварщик. Конечно болон. Сварщик кэрген наахан четко бизнес умен болохон сеп или төптөрүтэ диэбу курдук ки. Ону холобура атын-атын олоххо көрүүлээх, атын-атын иитиилээх дьоннор осел булалларыгар күстээх үлэ баран наадабыллаан. Ким да кэлэн сөпкө гыннын иин диэбэттэр бу. Оннук буллаах дьи. Оннук бөҕө буллаах дьи. Хим биир бэйэ-бэйэ билим оннук эми ол жу тургутуу ааһар. Бо, күстээх тургут. Аны биһи ханаан кэпсеппеппит. Ону биһи ха. Хох булаах Ол иһин, чэ билигинэн хоотох кәрен аргын. опциядан бу бэйэбитинэн ылан көрөбүт мин эмиэ сылдьабын үлэнэн олороҕун оҕолоргунан олороҕун дии холобура в принципе куһаҕаннык олорбоппут барыта баар инегудити оннук эмиэ аргыһы кэргэн эниэхэ баҕарбаккын холобура эн көрөр моделин эн эн көрсө ким баҕарар те блин визуализация диэн ары эн ойуулаах ойуулаах давай итин тиллэр же давай мен им ойуулом эн ойуула ойуулаабыт дьоннобутун мин блин Тылын дидэхпинэ эн көрсөҕүн. Так буолуон сөп. Буолуон сөп. Как раз билигин очень волшебные дни диэбит курдук дии. Чэ, визуализациялаха эн хайдах киһини кытта бэйэҕин наһаа үчүгэй олох кэрэ олоом андык көтө сылдьар кэргэн наһаа үчүгэй ийэ ас буһара буһара били туга шөйбэ халааттаах били мыннык дьа буолабыта

Ити кыраан аңарга ити кыракый даҕаны маннык внимание, кыракый бу маннык даҕаны, может, я были телеснай э, туоҕум наһаа туох баалаах диир. Мин мин ха билибинэ. Көбүлүүн да уолларын хыллыылларын наһаа хылла хылла сылламсах сылламсахпын оҕолорбун дьоннорбун кытары да Оннук баҕар тиийбэтэ буолуо, подарки, холобура. Утуйан турда, ыллаан уран уһугуннарда. Тиийбэт иин диэн тыл хаҥаппыт. Эй, сөп. Уһугуннубут. Завтрак. Завтрак, оҕолордоохпут иин диэттэн буоллун, завтрак в постель да буоллун. Оҕолор химбит хойут туоллар. Оннук туй, туй завтрак постельге көстөр да бу тугуй? глазунья да буоллун гербалайф да буоллун любимый гербалайф да буоллун онтукайым кини бэтэх орбут диэн ха үчүгэй диэн туһаллан аҕай били коктейлбыт араас араасна или же били

Антон дьэ оожук уже оҥостон тоҕолорбун иһин уже нянькам дьаһайар. Аһа, Мин буотах. Аха дьаһайда мин уже оҥостон иһин барам. Бии бастаан кэргэммитин өргөрөбүт. Оҕолору ханаабаппыт. Ээ да. Аха ол кэргэҥҥин. Бастакы очер биһи бэйэбди ханаабаппыт. Инаар көрүтэ оҕоҕо. Ити бааржы. Ити. Вот в чем. Вот бастаан бэйэҕин эн чоллоох буоларгар эн таптыыр киһин эйэхэ сыһыанын кэпсиигин. Чара.

конечно с утра до вечера ходила но хочется хотя бы часик уделить на работу всё посмотрела нормально всё хорошо одем бараммын бараалыхпын барабын ханна бараҕыный я онно красоталар бар барабын массажтар бар барабын спалар бар барабын кэргэн үлэлии сылдьар кэргэним үлэлии сылдьар мне дорогая диэн карточкатын берээ Ой! биһэр а то а то обычно картаан биэр эрэ диэсилэр миэхэ или барах эрэ мин картабар бачча хууммар ким эр киһини диэн курдук аха все унна дьэ уже киһи оттон кэргеним ханна рестораҥҥа илдьэн эбиэттэтэрэ обязательно условия иккиэн эбиттээхтэх ханна диэн да дома ресторан разницы нет баҕар айылҕа такан буолуон сөп романтика романтика меха бэһэ тух диэбиттэрэ наһаа книжный фантазиялаахан дии диэбиттэрэ то есть были приземлись а таких мужиков нет диэбиттэрэ бэтэхта бааллар если даже есть они уже заняты оо аны шөбө ааска биир кисэтэрэ иккис тыыннаах бааллар кимнэ атарахсыбыт уолаттар бу ааска би бэбит эмле барахсайджа

обязательно вот. булчут ото наһаа олох фанат буолбатах но без фанатизма но били как положено хим бир эр киһи быһыытынан балыктаан балыктаан кустаан диэбиккэл бултаан обязательно дьиэтин олох барытын көрө сылдьар а не то что бу мантайын алдьаммыт баһаалыста оҥор эрэ диэн буолбатах Аха. Сын кете да. Оннук ете. Хөп, ол иһин буллаана, чтобы бэйэтэ көрөн уже бартын оҥоро сылдьар. Хардара сыыһа хытар ону бартын көннөрөн. Маннык күүстээх аналаа били предпринимательскай хоҕостоохтаах кыргыттар эн даҕаны мин даҕаны дии. Маннык эн эте иликкинэ бэйэлэр толкуйдаан оҥорбут буолахтан оо олох олоргастыки. Бэт кыракин да нюансы эн өйдөөн көрө иликкин оҥорбут буолахтан мин олох Наһаастанабын. Чэрэ, эби тээтибит киэһэ йогалаатыбыт, күлээтибит подружкаларын кытта көрүстүү, наһаа антон же киэһэ. Дьэ киэһэ. Дьиэҕэр бэйэм бараҕын дуу, кэлэн ылар дуу? Ылаллар бэйэм ыллаа дии. Ылаллар. Дьэ онно дьэ үөрэн-көтөн тиийэ илдьибитигэр хонуннарбытын кэпсэтэбит уже перед ужином.

быылын барытын ханна даҕаны оло манна бу тоҕо кирин хатын буга херидеха олон ас буһаралар булу явнай булай же олору ата улахан кыһым бэбин кытырылелиир уолум бар уолум аха уолум улахан кыргыттар халастой кыргыттар инде будущее уолум студент заочно үйренер оннуттан ол быһыгар үлэлиир, ол быһыгар билигин оттон олох оҕолору кытары олорор кыһыҥҥы бириэмэҕэ. Пока көрөр-истэр оттол иһин ити кыра оҕолорбун бээлэрэ улаатыннараннар бээлэрэ иитэннэр диэби курдук ула Үс оҕобун маан кэпсээбитин кырабыт хастаҕай? Кырабыт иккилээх. Икки хаста. Атай красотка кеммитта. Төрдүн биирбэр оҕоломмут.

Просто маладьыас кыыс тугун мандык нишата уларыйдар даҕаны олох тохтообот иннин диэки баран иһэр диэн оннук ассоциация хаалан хаалбыт миэхэ хөп онно мала ааспыкка дьэ табаарыспыт эргистэн быраатым маммин табаарыһым кэнигэр төрөөбүт күнүгэр көрсүппүтүн ону хойутаан кэлбитинэн онно кэлбиккэ киирэн кэлбиккэ олох көрөн мама хаддэр олох

Сервис буллаана холобура куоракка адьаха хаҥа киирэн эрэр. Хаҥа хайдан эрэр, хаҥа киирэн эрэр. Холобура атын куораттарга, чоһооруу куораттарыгар көрдөххө, у них даже олох были шампанская аҕала кут-то-кут буолалар. Кут-то-кут буолалар, астара меню диэн баар. Хепта эти кырытык лайфхак биэрэн эрэрим буоллаха, инсайт для предпринимателей да менюлаахтар. Суп, каша, игин даже маннык тоох.

Туор американцы киинэ холбаабыт мээнэ тупа били токуйдаабыкка көрөр били төбөбүн миэхэ ыарахан баҕайы туохха дии онну капельница баар да индиин да тугу да толкуйдаабат гына маннык от ключикаланар биһиэхэ ол били холобура дьон наһаа дневной стационарбытыгар да балыыһа курдук били буолбатах

түһэрэн кэбиһэллэр были туохтарын дээдилэр оҥор хатаабыт баһалаһан туохтарын да үчүгэй оннук үөрдэххинэ энергия ылан баран өссө хаччылары барахтаах вот вот оннук буолуохтаах ону биһи ону сыыһа гыннаһартахпыт те а билигин буллааны олох любой комплимент любой туоҕу бартын оттон хайдах холура кутталаах паймылы дьээсэ көрдөхтүнэ бизнес-вумен барбытын баар халлаллар кэпсэппэттэр хуу бе бу кыз запроха ырахан байы бе тохта тохта или киһилээҕэ болу бите мин бэйэбинэн имититэбин киһилээҕэ болу там тугара ханнар кэргэннээҕэ болу билбэппин да тугара че короче хох хох мигин отшвайдан биһиэҕэ э запроха ырахан байы уюном хоға оннуктар бааллар тоҕон итиэн гылары

Тойоттор, предпринимателлэр. Оттон баҕар ол окружениеҕа сылдьыбат буолуо диэн. Единомышленниктар окружениелара эмиэ зависит. Вот нетворкинг, нетворкинг, мастер-майннар, бу семинардар, ол иһин кэнники бириэмэҕэ Аха, элбэхтэ сылдьан уже были притяжение диэбит курдук. биир интэриэстээх, олор предприниматель кэргэниниэхэ баара буолаххына, строительная компания, ээ, мин бүгүн бистиспит доҕорум Аркадий портал эрбит диye строительная компаниялар барыта бисиги бар бололорун кына. Дуо. Хотор стартыктаах. Ол онна бар жонлорго мунньах тариереп онна ейни гырар эбит. Бага отонну пулага диеп. Киһи, биле,

Ол иһин ити билсиһии тиэмэтин тоҕо кэпсиибиний бу билигин олунньу уонун түөрт чыһылата бу эфирбыт пример ол хаҕына тахсыаҕа аһаа кэтэһэн олорон эмискэ ханна эрэ буолбакка инник тэрээһиннэр үс сыл буолла тэрийбитим закрытай ааспыкка оруону соһуйаҥҥын батсааптаабытын диэн урукку сториспын таһаарбыппар көрөҥҥүн хайа бу тугуй диэҥҥин ол буллаҕына араас тэрээһиннэри холустулабах дьоннорго ыытабын онно участниктарым холустойдор буолаллар

афишаҕар илону курдук оҥороххо сөп онно эрдэттэн били доруобуйаҕын кэлэн көрүн онно бэйэн тапталгын көрүс инде өссө сахалыы наада хылы икки чаһы быһа тугун олорохтон конечно икки чаһы быһатын хайа до балтыра чаһы ол онно хаатыска түстэхтene скидкалыгын игин да да пример типа такого Дии? Наши делафы дии. Кэпсээн дии. Дьэ давай. Давай. Оҥоробут. Чэ онон күндү көрөөччүлэр, биһиги бэйэбит эфирбытыттан олус элбэҕи кэпсэттибит эрээри, өссө да кэпсэтиэх. Өссө даҕаны кэпсэттибит. Тиийбэтэ курдук диэн. Тиийбэт курдук дьонум бары инник дииллэр онно. Духовноска тиийбэтибит өссө. Вот. Интигэбитин аныыскыга кэлэҥҥит. Манна кэпсиһүү тэрийэхпит. Ол онно эбэтэр иккистээн элбэх киһи суруйдаҕына өссө төгүл интервью ылыахпыт онно иһин биир кэлбит дьоннорум ситэ кэпсээбэккэ бардахтарына олох бу эгдигэ кэлэллэрэ элбиир кэпсэтэ өссө улахан тэрээһиннэри тэрийэ оннуттан баҕардар эн били продюсердыы саҕалаабытым дии пока билигин биир кыһы ылан сылдьабын февральтан икки чыһылатын уже атын дьонум бии эбии ылыахтаахпын баҕар оннук буолар түгэнигэр уже контеҥҥа эн кэпсиирин бу маннык арыллан хайырын буоллар мин көрөрбүнэн бизнеһын күүскэ баабар этэ. Диэн уонна ситиһиини баҕарабын, биһиги доруобуйабыт туһугар хаха дьоно хаччыгытын доруобуйаҕа харыстаабакка, онно бу бэйэ-бэйэни өйүөххайын, бизнес араҕар турарыгар хас биирдиибит кыһаллан турар, манна холобура куһаҕан дьаллык киэнэ буолбатах, биһиги доруобуйабыт тупсарын туһугар кыһалла сылдьар Полина, оны бүгүн кэлэн алдьатаабыккар мах Махтал буоллун, эһиэхэ махталлар буккытыгар. Өмүрэх курдук кэлбиккэр, маннык эмиэ эмискэччи туоҕар буолуоҕа. Эн эмиэ биһиэхэ тахаар, куруук өйүүбүт. Мин проекпын өйөөн кэлбиккэр, Роман Шибады ыйыппытын итох тирииппиккиний? Хайдан маннык олоххо тиийэаллын диэн. Хайдан маннык олоххо тиийэалбыккын өйдөөбүн. Интервью то хайдах ылар буоллун диэн. Билбэппин бастакы кимин ырбытым. Интеллигенай баата махтанаммын хаҕалаабытым. Дархан Боотур ойууҥҥа сылдьаммын алтынньаҕыс күнүгэр билсистэҕим дии бу бүгүн алтынньаҕыс күнэ баҕайах ый иһигэр олоҕум баҕарар баҕам хас эмит ыһылы быһа көрбүт тугум олоххо түргэн баадахатанан дьоннор бэйэлэрэ маннык кэлэннэр астык баадахатанан махтанаммын иккиэн тохтоон кэпсэтиэхэ диэбитим дьэ оннун ырыгар бэҕэм мин быдан кэпсээбитим быһалаах били махтанан уруккубун сыһаларбын түһүүбүн тахсыыбын кэпсэтэбин кини еще баадыгы ми бэйдин санаатын этэр диэбин били приемҥа олорбут курдук онтуган били барааллара консультация курдук буолаабыт ыстык паайы онтон уже дьоннорбун баран баран баран ону бу алтынньы сүрбэ алта күнүгэ ээ февраль сүрбэ алта күнүгэр олунньуга республиканскай оскуола оҕолорго үөрэх таһааран эрэбит онлайн лааҕыр подросток оҕолорго сахалыы тыллаах ол иһин Хамсааһын элбэх, эти холостойдарбыт кэлэлэр, олох ыктылар аҕай баҕалат көмөлөһөхпүн баҕарабын. Оны бэйбидер көмөлөһөтаарыччы кыттыһан тэриэххэ хөп идеялаан. Онон күндү көрөөччүлэр көрбүккүтүгэр барҕа махтал, бука баһаалыстыман тархатарын, элбэх комментарий хуруйарын, меха директор хуруйарын, Полинаҕа хуруйарын. Оннуттан өссө төгүл биһиги инникитин өссө сайдан иһиэхпит, тупсан иһиэхпит. Онон эһиги бааргыт тухары биһиги эгди буолуохпут диэбит курдук. Онно биһиги эфирбыт бүтүүтүгэр иккиэн бииргэ көрөөччүлэргэ инники этиэхтээхпит икки аттаах сылларбытын. Жара эгди бол диибит. Раз, два, три. Эгди бол.